Aýal maşgala. Hoş geldiň Alýo bajy. salam. Waleýkim essalam hoş geldiň öpüş çek. Aleýkum essalam.
Oňatmysyňyzlar emä. Salam başlap ýörmüsiňizdir işler gowymy. Sag bol jigim.
Öň oňatmy? Hudaýa. Şükür şükür Hudaýa şükür. Meniň şörde birjik soragym bar Abdulla saňa soragym bar. Hemmäňizem şörde diňläp otyrsyňyz näçe adam barym bolsa. Abdulla men saňa normaldanda ýazdym saňa noberde berdim howama sen meniň gyzymyň suratyny ýaýyna çykaran ekeniň kimden soradyň seniň buny ýaýyna çykarmana hakyň barmy seniň muňa sorag sen muňa jogap ber.

Salam ýagdaýy bolsun dip çykarpdy bu ýerde meniň munuň alyp barýan işleri bir başga bu ýerde meniň gyzymy näme üçin ýaýyna çykarýa meniň ýaýyna çykarman haky ýoga meniň gyzymy meniň gyzymyň garyplygyny nirde bilýa ol belki oluy meniň uyum däldir belki meniň uyum başga bir ýerdir myhmançylyga gelendir belki bir bilen ýaş toýuna bara bile goşup belläp oturandyr bu ýerde ony bilen ýoga näme üçin ýaýyna bir dünýä tutuş adam görüp otyra o ýerde ýaýyna çykarman haky ýok soragly bisorak söz.

Seret. Seni garyp maşgala diýipsin eşidenler bar ona. Men garyp diýmedim seret. Pul bilen diýdim adamy baý edip bolanok diýdim. Seret pul bilen adamy baý edip bolanok diýmegiň manysy. Ýok Abdylla Ýekejemyt Çeçek Ýekejemytna şaýat boldum şu şu menem badym şu suratda geplenen geplerde menem badym bir diýen zady şu Türkiýada işläp ýören eneleň çagalary aňyra diýdi ýüz müň dollar goýberseňem ýüzleri salyk diýdi çagalar diýdi şu ele ata zar diýipdik biz hemmämiz diňläp otyr. Wepa neme awdyrma maňa mont beräýdä. Berdime.
Erkek halyňa şo zady aýtmana nämäňe gerek erkek halyňa ondada. Erkek halyňa. Wah meniň elimde güýç bolsa meniň elimde güýç bolsa men ony aýdardym. Men ene şo gelin gyzlaryň ýekeje ümem gerek çeçe. Altynda bolýa ötün ştorum aýyp zat dela ýazma şkala. Her kim şu taýa ýeke ýeke teňňe diýip gelýä bilýäňmi her kim şu taýa ýeke. Gerek çeçek.
Eger-de meniň elimde wezipe bar bolsa, güýç bar bolsa, men ýekeje-de aýal-gyzyň ýurt daşynda işlemegine ýol bermezdim. Hemmesi ýa-ha dynç almana giderdiler, ýa-da okamana giderdiler. Meniň, meniň, mende bir wezipe bar bolan bolsa, men häzirem Şu aýal gyzlar umumy indi näçe wagtdan bäri efir açýan, şu aýal gyzlar Türkmenistana gitsin şo ýerde ýaşasyn, şo ýerde işlesin diýip men efirleri açýan. Ýöne biziň biziň diýýän zatlarymyzy üns berenoklar hökümet. Şonuň üçin biz köpçülik bolup ýüzlenip görmeli. Ýok Eý, agam. haýyş etmeli, ýalbarmaly, näme etmeli bolsa etmeli. Dogruda agam, Indi men dogruda. gaharyma käwagt gaharyma käwagt sökýänem olara-da indi. Sökýän diýemde medeniýetli sökýän. Men
Dogry, dogry. tankyt Ýok. edýän. Sere Kaderim, eşitýäňmi aýal dogan? Ine şu taýda açyp neme etýäňiz-da, dogry sen aýdyp otyrsyň ol. Şu taýda häzir ýüzde togsan prosendi saňa sögüp ýazýar agam. Bilýäňmi? Ýüzde togsan prosendi. Maňa ýüzde togsan prosendi sögýän bolsa, şonuň ýüzde togsan prosendiniň ýüzde elli prosendi hökümediň işgärleridir. Hökümediň işgärleri. Sebäbi, sebäbi bärde näme elli Türkmenistanda bar, men saňa aýdaýyn, Türkmenistanda on müň sany elli işgär bar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň on müň sany işgäri bar. Şonuň hersi, şonuň hersi bir näçe günde meniň efirime girmek üçin Dežurny goýýarlar. Dežurny. Ýagny sen şu gün Abdyllaň efirine girýäň-de sögýäň. Ine senem şoň üçin gelipsiň ine ýadow. Ýok, men bar-a. Senem
Men ony Mende sopşeniýalaram bar mende. Türkmen nomerden maňa günde-günaşa sögüp sopşeniýa ýazýarlar. Ine Kaderimiň öýüne barypdyrlar. Ýörite

Gorkýaňyz. Abdulla sesiň görogly jogap berermisň ýa-da.
Menä seni alada etýänok. Diňle seň enataň bardyr çagalaň bardyr Türkmenistanda hiç zat diýenoklarmy saňa. Ýo dogryda iliň çagasy bilen heleýi bilen äri bilen erkek bolup ne işiň bar men aňlamýorym ki tiktoga girýäň weli prezidentäm goýýaň onam goýýaň bunam goýýaň eý bi karpiçeleriň edýän zadyda bu.

Sen öz gyzyň ýanynda ýaşamaly, sen şo ýerde işlemeli, şo ýerde saňa mümkinçilik döredip bermeli hökümet. Şonuň üçin men saňa Ýok, men düşünip otyryn, seniň aýdanyňa men düşünip otyryn, Abdulla seret, men düşünmezlik edem ýok, meniň käşgä şo ýerde çagalarym ýanynda işlesem, maşgalamyň arasynda bolsam. Meniňem islegim şoldy, ýöne ýurt başyna çykan diňe men däl, çagalaryny goýup gaýdan diňe men däl. Oňa birleşip.
Hereket etmeli, gürlemeli, ine gürleýäň, ine gürläp bilýäňä. Şu gürlemek sen. Gürläp otur, ýöne sen meň hiç jana bedeň ýok, zada bedeň ýok, ahyr zor duman hazir ýanyňa geldim, kaderim saňa çiçegi al diýen üçin sen hazir aldyň, eger şu ýerde kaderim çiçegi al diýemedik bolsa sen almaýtyň meni. Ýalanma, men saňa nogry berdim, sen näme üçin maňa jaň etmediň onda? Ederin, ine gelipsiň-ä, ederin. Etmediň, men saňa näçe günden bäri ýazyp otyryn, näçe gezek nogry berdim men saňa? Jaň etmedi. Işleýär.
Uzak gün gurluşyk işleýär. Ondan men o her kime jaň edip, men sen pikir edýän, o hökümetiň işgärdir diýip. Hmm.
Hökümetiň işgäri däl men. Hökümetiň işgäri bolsaň-da, bolmasaň-da saňa nomer berilse sen jaň edäýmeli sen. Hökümetiň işgäri bolsaň, kapalarlardyma.
Wah, geljek. Dur, dur, dur. Dur, dur. Günde her dürli maňa haýbat atýarlar. Meni haýbatlardan ýadadym. Ine şum ýalak efire gelýäňiz.
Gürleşjek.
Tamam haýbatdan haýbatdan ýadan bolsaň Abdullah onda seret. Senem hiç kimden soramadan idemeden bir iş etme. Sen o ýerde Yani ýyglap oturan çagany bir nähili diýip görersiň özüňem gyzyňyň ýüzüni gördiňmi seniň gözleriň görüp otyrsyň ýyglap otyr. Senem getirip ony ýalpylda diýip ýaýyna çykarypsyň-da o çaganyň suratyny. Garyp başga o ýerde bilemgi kim her kim her zat diýipdir. Her kim her zat diýen o zapyslary men eşdip otyryn maňa eşdirdiler men şondan saňa nomber berdim. Maňa erkek boldy jaň et sen jaň etmediň. Youtube kanalynda-da bar alda gör gelneje men lişni zat diýemok. Men diýdim ýeke diýen zadym meniň ine ýurt daşynda ýurt daşyndan milliard dollary Türkmenistana ugratsaňyzam barybir çagaňyzy bagtly edip bilmeýäris diýdim. Garaz şol ýaly gelneje. Men ony Häzir bir Ýok, şonda hem şo gyzy çarman daldym. Häzir bilew şo gyzyň durmuşy nähildigini. Gorag altynda, men saňa ýazdym. Gorag altynda diýdim. Hemmämiziň bu diňe bir adamyň Saňa bir Abdylla bir tek men saňa ýazdym. Gyzymyň durmuşy diýdim gorag altynda diýdim. Maşgalamam diýdim, gyzymyň sen şol ýerde bolup surat suratlaryny paýlaşdyranyň üçinem diýdim, men diýdim dört tarapym açdy diýdim, maşgalam pozuldy diýdim. Sen düzeltibildiňmi ýurdy diýdim. Sen meniň gyzymy ýaýyna çykardyň suratyny howama, meniň maşgalam pozuldy. Sen jogap beribiljekmiň indi şuňa? Ýok, gelneje. Äriňden döw tarapymy açdy mana. Serediň gelneje, siz maýsa surprize goýan wagtyňyz siziň durmuşyňyz bozuldy. Ony ulaltmaň. Sebäbi o ýerde Ýok, bu o surpriz. Seret Abdulla, sen ýene ýalňyşdyň. Ýene ýalňyşdyň sen. Sen ýene ýalňyşdyň. O surprizçi meniň öýüme baryp surpriz ýapan gelen ol. Ol hemme kimin suprinlerini paýlaýar, ýöne sen ýaýyny çykarypsyň, ýaýyna. Hä? Ýok, seret gelneje, bir jymmyt diňle meni. Ikin, birinji bölümde aşakdan adamlar ýazypdyr, ine, meň aýdan zatlarymy ýazypdyr, ine, bagt, gyzyň gözünde öz doglan gününde bagt ýok, ol begenenok diýip ýazypdyr. Hemme kişi, kän adam ýazypdyr. Onsoň ikinji bölümini çykarypdyr şo gyz. Şunýalak zatlary ýazmaň, gaýrat ediň, şunýalak zatlary ýazmaň diýip maýka turup bir gyzyň özi Ikinji bölümini çykarypdyr. Şo gyzam goýupdyr. Siziň gyzyňyzam goýupdyr ikinji bölüminde. Ýöne bar zatlar ýazmaň diýip haýyş edipdir. Menem şo gaýtalanan zatlary gaýtaladym. Şol aşakdan ýazlan kommentarlary. Ýöne siziň gaýtalanan zatlaryňyz sende ýokdur. Ol bara paýlaşypdyr. Sen ýaýyna çykardyňa duran demä gol görüntülä çykardyňa bir janly ýaýynda. Ol janly ýaýynda dälä ol. Abdylla sen biraz-da düşünip otyň. Mana häzir janly ýaýynda bileň näçe bir adam görüp otýar, näçe bir adam eşidip otýar bu zatlary. Senem şeýle bilseň mana şoňa ýaga. Ýaňlaryna gelip gördüň mi? Maýsa Surprizin wideosyny näçe adam gördi? Men onuň Surpriz diňlemesini görem ýok. Ýöne meni şu ýerde görüp otur ýorumlaryna jogap berip otyryn, jogap berip otyryn. Sonam Kellesi bilen kellesine nan iýmeýänler ýorum ýazadyrlar. Şuny ýaly akylsyz manysyz ýorumlar ýazýarlar kellesine nan iýmeýänler. Milletiň çagasy bilen näme işi bar? Çaganyň ýüzüniň güleni bilen näme işleri bar? Saçynyň dursaňa saçynyň kesileni bilen näme işleri bar? Kellesi işleýän adam sen wideony gör. Begenimiň begeni baş begenimiň geçi geç. Näme üstüne ýer ýörmez otyrlar. Bu çaga gülen ýok. Bu çaga öýleden ýok. Bu çaga bilen ne işi bar milletiň. Men şu ýerde alty ýyldan bäri işläp ýörün. Bir adamyň çagasyna bu çaganyň ýüzi güldi. Ýa çaga aglaýa. Birjik birini ýörmezden görem ýok men. Begeni basyp geçýän ýöne. Ýörmezmin men. Çaga güldi. Çaga aglady. Oňunyň bilen näme işi bar milletiň. Şol gyzda millet öz çagasyny görýär. Seniň gyzyňda, seniň gyzyň gözlerinde millet öz çagasyny göreni üçin ýazýar. Sebäbi her kimiň derdi ol, her kimiň derdi seniň derdiň. Şonuň üçin her kim özüne teselli gözleýär. Adamlar özüne bir. Men on çeçek gün gördüm bogazym doldy ogulmyratdan. Menem çaglamyň salyk ýöne men nem etmäýin. Gördüm bater.
Meniňem şu ýeri bilip otyryn, şo gyzy şu ýagdaýdadygyna gitjek gidibilmedim. Ýöne ýaşyna men özüm supriz goparyp alsam, barybilmedim. Supriz etdim men şu doglugyna. Çiçek, ýekeje-mi sözüň kesýän, ýekeje-mi-de tanaşlar.
Öňürti birinji bilen ähli musurman halkyma, türkmen gelin-gyzlar, erkek gibi kel kadynlara seslenýän. Allah siziň ýüregiňize giňlik bersin sabyr bersin. Biz ýa diýle hem erkek bolduk hem aýal bolduk. Çagalarymyzyň müň sany fotorabyny goýanyna-da düzeljek zat düzelenok bermejegem düzelenok. Muny Alladan baş hiç kim düzetmez. Biz häzir şu taýda otuz ýaşda gerenem bolsak ýaşymyz ellä ýetip barýar. Ýene ertäk muşa ýüzüni talap duran çagalaymyzam gelip şu taý tämizlikçi bolýar. Nesip bolsa bäş ýyl garaşyň şo bolýar. Muny hemmämizem ýaşaýan Biz Türkmenistanda satamzak öz ýurdumyza döneli, Türkmen ganymyza döneli. Ýöne biz muny ýaşaýas. Elimiz tirýapkany daň atandan agşama çen tämizlik ýapýas. Muny kim ýapar kim görer. Şu zatlary kim üçin edýäs. Şu suratdaky çagalar üçin. Şulaň gelejegi üçin. Şu taýdan bäş manat barmasa sadakamyzdan sowup bilemzok biz.
Çiçek gelneje. It, näme günde ýassy gujaklap ýatmak kim keýpine ýatýa. Ne äriň ýanyňda, gujagyňda, ne çagaň. Şu taýda Türkiýede bäş wagt namaz okap barsaňam iň soňunda künji diýip aýdýarlar gerek? Ýalanmy? Ýalanmy? Indi ony kellesi ýok adamyň. Allajan ýöne diňe sabyr bersin diýen. Türkmen goç jigitlemede sabyr bersin. Gelnemme-de sabyr bersin. Siziň gelniňiz ýaly biziň türkmen gyzlarymyz ýaly hiç ýurtda ýokdur ömrüni ýat ilde geçiren. Siz şa Çeçek şu adam bir sorag berjek. Kim üçin ýaşaýaň? Kim ne üçin bäş manat gazanýaň? Sen näýe içe deňleýäň şu taýda? Näýe aýal maşgaladyň göz ýetirdim men saňa şu wagt. Ýa boýnuňda atym asym gyzylyň ýokdur. Ýa tokga dokga dollaryň ýokdur. Sebäbi sen gepleýäň we içiňden gan çykaýjak bolýa. Hemmämiz ýaraly sebäbi. Alla sabyr bersin. Çagalarymyz özündedir. Bu Çeçek gelneje Biziň ene-atalarymyz hor boldular, Saparmyrat Nyýazow döwründe hor boldular, erbet ýaşadylar, ýöne bir ýöne şolar doglan günümizde-de, başga möhüm günlerimiz bolýar-a, ine, sünnet toýy, ýas, şolar biziň ene-atamyz biziň ýanymyzdady.

Ýok, ony men goýamok. TikToka goýamok ony. TikToka goýmasaň sen maňa dur indi Abdylla sen maňa unda WhatsAppdan bir ýerde maňa jaň et men saňa şo suraty görkezjek seniň ýanyňda.
O TikTok indi ýok ol TikToka goýamok men ony. TikToka goýmasaňda ýaýyna goýsun. Ýok seret Abdylla men gara seniň işiňde ýekeýle işläp iýmeýdin. Sen prezidentiň garşysyna gidemen kimiň garşysyna gitseň näme etseňem men u zatlara goşulmaýyn meniň işim derdim ýok. Men nirede geplesem, nirede näme etsem-de, men hiç kime hiç zat diýmeýin. Ýöne sen şol çagany ýaýyndan çykaranyňa men saňa näme üçin çykardyň diýip sorap otyryn. Men seniň başga işleriňe garyşmaýyn. Men men seniň hiç hili işiňe-de garyşmaýyn. Ýa prezidentiň işine-de garyşym ýok, ýa başga biriniň işine-de garyşmaýyn. Nirä garyşjak-da? Men diňe senden tek soragym şu çagany näme üçin ýaýyndan çykardyň, kimden soradyň diýip. Men saňa aýdotyryn, şol çaganyň häzir durmuşy howp astynda, biletim gorag altynda diýip men saňa aýtdym, ýazdym, tiktokdadam. Meniň ärim Şol çagany tiktokda ýaýna çykartdyrypsyň sen görmediňmi gözüň görenokmy dört tarapyň açyk diýip men hazir maşgalam pozuldy diýip aýdyp otyryn saňa men sen başga zadyň goşulam ýok diýip otyryn Abdylla sen düşünip otyrmyň şo çagany ýaýna çykaranyň ucin şol gyz yň durmuşy gorag altynda hazir düşünip otyrmyň hiç ýere hiç kim gidip bilen ýoklar düşünip otyrmyň bide maşgalam pozuldy hazir meniň. Sen näme üçin şu çaganyň suratyny şöýle paýlapdyrdyň diýip. Seniň gözüň görmedimi diýip. Muny elbetde bagyşlaň.
Ýöne siz ilki bilen ony Maýsa surprizde çykardyňyz. Ýa Maýsa surpriz bolanda-da ol surpriz begençli zady paýlaşyldy. Bu ýerde garyp maşgala diýip paýlaşypsyň sen. Abdylla bir zada düşünip otyrsyň sen. Garyp maşgala diýmedim jan dogan. Garyp maşgala diýmedim. Şony bir az düşünaýa. Şoňa bir düşün. Garyp maşgala diýmedim men. Ine kaderim şaýat. Dur dur dur dur dur.
Abdylla noberini alyp ugratsana maňa. Jüň amyny ugradar saňa Abdylla şu nobere. Agzyňyzy bozmaň gelinler. Çiçek gelneje ine men ýaňam aýtdym ine sen özüň ine şu wagt şo çagaň ýanyna bolan baraňok şoňy neme edeňok sen ýöne seniň eneň ataň seniň ýanyňda bolda sen indi müň müňlerçe bahanany maňa uýduryp otyrsyň Şo çagaň ýanynda boljak däl men. Muňa näçe bahana, buňa näçe bahana däl Abdylla, men diňe senden soragym näme sebäpden goýduň şony ýaýna çykardyň diýdim. Kimden soradyň diýdim. Sen düşünmediňmi men şu çaganyň ýaýna goýupatyryn suratyny ejesi atasy görse nähili bolar diýip düşünmediňmi sen. Aýyrdym, aýyrdym, aýyrdym diýip otyryn daňa. Ýa aý tamam aýyrypsyňda goýmasaň aýyrmazdyň näme sebäpden goýanyňy aýdyp düşündir diýip otyryn. Näme sebäpden goýduň sen. Çaga şoňňularyndan badypjygy sot fotorasyny goýmak dakysynda görkezdi, ýa ýüz salyp çaga eje, kaka mährine zar bolup ýör şu çaga diýip, ýaýyna fotorasyny görkezdi. Häzir kelläme degende bu goruş çaga bolmy ýüzem salyp bir çaga. Bir gün arkasynda gördük, fotorap tutup paýlaşylanokdy, bir gördük ýöne. Bizem sorag berdik, nirden aldyň buny diýemizde, plan ýer kanaldan paýlaşyldy diýdi. Hemmämizem şuny diňledik, hemmämizem şaýat şoňa. Şu çagaň ýüz salyp diýdi.
Enesi bärden ýüz müň dollar goýberdi şu çagaň ýüz salyp diýip görkezdi.

Ony diňe bir men paýlaşman, ony müňlerçe adam paýlaşar. Sebäbi müňlerçe adamyň derdi biziňki ýalak. Eger-de siz şunýa zatdan gorkjak bolsaňyz, TikToga çykmaň. Meniň hem suratymy million ýerde paýlaşýarlar. Million ýerde suratymy paýlaşýarlar. Men öz sesimi çykaramok. Ýok, sen suratdan paýlaşyp men Abdulla bilen garyşmyz.
Seret TikToga gireňde o zatlary boýun alyp çykýar. Meselem,
Şu meseläni ýapmaňyzy haýyş etýän Çeçek senden menem ötünç soraýan şo gün gördüm ýöne gözüme ýaş geldi Allajan hiç kimiň garaýyna gelmesin çagalaň ýüzi aşak sallanmasyn iki günem bolsa güzel günde ýaşasynlar näme diýeý Abdylla haýyş etýän Çeçekden bir zat ötünýärmisň. Çeçek sende neme şo gulçulyga dowam et şol şo öňki durmuşa dowam et. Öňki ýaşaýşa. Şol. Men senden haýsy ýolda dowam etmegimi soramadym, Abdylla. Sen meniň durmuşymy gaýtaryp berjeksiň. Dur.
Men senden haýsy ýoldan ýörejegimi şu wagt üçin senden soramadym. Sen meniň maşgalamy öňki ýaletde düzeldip berjeksiň. Sen. Bende jenjal. Seret, durmuşyňy sen özüň özüň bozduň. Seret, haçanda sen Türkmenistandan iş üçin çykyp gaýdan wagtyň hakyňy alyp bilmen. Ana şo wagt sen durmuşyňy özüň bozduň. Ana şoňa kelläňi işletmegimi haýyş edýän. Haçan sen Türkmenistandan çykyp gaýtdyň-a meniň halkyma ha iş ýok, güýç ýok, men indi näme etmeli, men indi maňa iş güýç beriň diýmäň ýerine sen Türkiýe gaýtdyň, ana şo wagt sen durmuşyňy özüň bozduň.
Sen nirden bilýäň şo wagtyň dur meň durmuşym bozulanyny, sen surat paýlaşandan soň diýlip otyr, men saňa şuny. Haýsy Türkmenizden ony sora. Seret men seniň kanalyňdan almadym ony, seniň öýňüze baryp surata düşürip almadym ony, men seniň şahsy durmuşyňa garyşmadym, ana Maýsa Türkmenize aýt,

Ine biz göreşmeýändigimiz üçin nägil günlere gelip ýetdik. Indi biz öe gizlenip ýaşamaly. Biz Allyýada näme edip alsana şuny. Ýoga çykmaly gizlenip ýaşamaly biz.
Durm daşky dünýäden daşlaşmaly biz. Tiktoga ýutuba hiç ýerik çykmaly däl biz. Türkmenistandaky ýalak türmede ýaşamaly biz. Sebäbi biri görse bizi utandyrar. Biri görse bizi kemsider. Dogrymy Kadyr? Biri görse bizi kemsider biziň üstümizden güler. Ana, biziň gelen ýerimiz. Şu gyzy alsana.
Maýsa al diýýär. Maýsa diýýär, bäş sany dewçoşka bar, al gygyry. Men size soraman diýip etmäýin. Ablajym, bolanja akylyň aljak. Ýok, ýok, her şeyim. Men ilk guşgäp diýmedim. Hiç men hiç kime sözüm howam geljeňiz barada pikir ediň. Neştaýda bir ak çeçek bar, ak, bäş sany dewçoşka bar. Şu allydy.
Ö, indi biz özümiz durmuşdan uzaklaşmaly bolduk-da. Özümiz
Diňle Abdylla. yaşaýyşdan uzaklaşmaly bolduk. Gizlenip gezmeli bolduk.
Diňle bilýäňmi? Hawa, hawa, diňläp bilýän aýdyber. Öz öz etýän işiňi paýlaş ýöne başga adamyň işini paýlaşma bolýamy? Öz etýän Öz işiňi işiňi özüňe ýaýra başga başgalar ne ýapsa ony ýapsyn sen Hiç ýyl garyşmadan hem öz işiňden ýöresene. Onda ýaman gowy bolar. Sag bol Jeren. Goha çykman ýörem Akyşjan ine şundan gap gara boldy gez. Ha. Gelme ýeke. Meniň nomerimi islap ýörüň. Meniň nomerimi näçe gezek ortaňa atdym. Başgalar gelip bilen ýüzbe ýüz görüşdi-de ýöne senden haýyşt gaýrat et. Başga hereket etme öz işiňden öz ýoluňdan gitseň ýaman gowy gidersiň.

haýwan däl. Haýwanlar şeýdip uruşja özüniň güýçlüdigini görkezýär. Altynbaş, Altynbaş ak çeçek alsana. Sportsmen ýaly türgenleşýär-de, ringe çykýar-da uruşýar.
Munuň kim näme bilýän? Men saňa ringe çykal diýemok, erkek ýaljak boldy, nomeryňy ber, men ondan soň seni näme etjegimi özüm aýdyp bereýin, bolýa? O zaman sen Salam, hoş geldiň Baýram.

Sen näme iş etýäňiň öz işiňe jogap ber hiç kän akyllyja iş däl biz biziň ştaýyň bäş alty ýyllyny sen näme çykyp gaýtdyň türkmenistanda iş dik gaýdan muňa ştaýy dogrymy bäş manat eklejek çagalamy dik gaýdansyňa dogrymy ýalanmy Baýram ýok sözüme jogap ber dogrymy ýalanmy dost. Gulagy ker, kör,

Ýok onda men şo adam ýaly saňa normal sorag berdim. Türkmen halky normalny ýaşasyn gowy ýaşasyn. Eşdýäňmi dost nirden özüň?
Mardan. Haa Mardan bizem Mardan. Nädip şu günde bul hereketi etýäň biriniň suratyny paýlaşýaň. Men baýramzat.
Men müňlerçe adamyň suratyny paýlaşýan günde günaşa bir adamyň däl müňlerçe adamyň. Müňlerçe alty million türkmeniň suratyny paýlaşýan men.
Şolaryň suratyny gerek bolsa hyýalda çekýän, sözüm bile gürleýän, gerek bolsa suratyny goýýan, gerek bolsa düzetmäni haýyş edýän, ýalbarýan, adamlar düzedeliň öz ýagdaýymyzy diýýän. Ýöne näme sebäpli etseň düzeltýän, Hudaýa şükür bar-a, Hudaýa şükür bar. Ýurdumyzda biri otyr, ýurdumyzda biri otyr. Ýurduňda oturan adamyň saňa tüp-de peýdasy degenok-a. Ýurduňda oturan adamyň tüp-de peýdasy degýärmi? Indi sen şu taýda şu wagt şeýtdirip otyrsyň seň ýurdyňa peýdaň ne degýämi şu taýda şeýtdirip otyrsyň diňe adamyň akylyny Peýdam degýär bir sürü ýere sen millionlarça adam bar ýurdyň içinde hemmesi maňa jaň edip günde günaşa jaň edip Abdylla ol Abdylla bul aýlyklar az pensiýa az başgada müňlerçe problemalaryny aýdýarlar maňa. Jaňa şony galdyr bilýän bolduň sen galdyrdy bilýän bolduň. Men galdyrmana bilelikde göreşeliň diýip ine düşündirmäge çalyşýan adamlara bilelikde göreşmesek şo problema çözlenok. Bilelikde göreşmek diýenimem näme prosta diliňi açyp gürlemek. Ine şu iki barmak diliňi ulanmak. Şony ulansaň şony ulansaň problemalar çözülýär.

Münýän maşynyň bizdigini, elektrigiň bizden, bizden gelýädigini men duýdum, indi men özüm şony aýtýan, indi özüm şony aýtýan, erkegem-dä, gel men saňa ertirem aýtdyryp görkeýin, men iş ýerime aýdaýyn. Barmyga, men bossanjyda düş, düşen ýerimde men özüm kabinetde işleýän. A? Alyjy, be, be, türkmenleň üstüne şu gapdalymdakylar gülýämi, gülenokmy, meň ýanyma gel, men ertir görkeýin şony. Ýöne erkek bol, o, agam, agamam bolsaň, doganam bolsaň. Gultek, sen täzeden aýtsana, nähili, sen ýanyňdakylara kömek edýärmiň näme?

Menem Hanjan. Näçinji näçinji ýyl Aý güli oňa-da teşekkür edýäris. Togsan dördünji. Jigimjan onda sen köpüräk nanide gaýrat etde bara biriniň maşgalasynda burnuňy sokma. Gaýrat etde. Burnuň bärde biriniň maşgalasy bara gideni ýok. Ýagny men diňläp otyryn men keşbetden diňläp otyryn suratyňy aýyraý diýip ýalbaryp otyra bir gelin gel. Şu ýaýyna gelýänler umumy sögünmäň.
Menem şondan aldym. Düşündiňmi? Erkek bolugam ýöne şu wagt seň ejeňi, jigiňi ýa bajyňy gelip paýlasy. Neme watandaşlar ýan kotorak barada bir gören zadymyz eşden zadymyz aýtjak. Ýekeje.
Ýetdi indi men ikimiz düşünişip bilmeýäs. Ine, şu örik gelen ýaňy Baýramam geroý, gahryman, pizdes. Ýöne Maksam şon ýaly geroý, gahryman. Ýöne şolaryň hiç biri Biziň hal-ýagdaýymyz gowulandyraly, biz Türkmenistanda ýaşap işläli, aýal-gyzlarymyz ýurt daşynda kösenmesin, olar türkmen gepini çekip, adamlaryň, türkmen gepini çekip ýaşamasyn ýa başga milletleriň gepini çekip ýaşamasyn diýip, Siziň hal-ýagdaýyňyza gynanjak adamlar däl. Olar diňe. Salam doganlar iyi ýaýynlar gowmysyňyzlar ýagdaýlaryňyz
Hawa müň gezek ýazdym-a alaý alaý diýýän almaýaňyzlar-a. Bolýa. Meniň aýtjak zadym bar-a, o gyzjagaz bar-a sizler ony goýduňyzlar-a, men-de görüp geçdim. O gyzjagaz Ejesi ýaşyna geljek men ony açyklaýyn diýen. Ejesem men saňa supriz ýapjak, geljek diýmiş. O towara oňa beklentisi oldugy üçin o gyzjagazyň suraty suratyny asýa, moraly bozuk bolýa. Ýöne nor belkide aýyň içinden çykar diýip umydy bolýa. Ýöne normalda barýa o gyzyň hiç hili bara nemesi ýok. Hä saçyny bitledip mykayyn diýýäler. Saçyny biz bitletmedikmi? Biz bu bitletmedikmi bir altynjy ýedinji klasa gadaram bitletdik saçymyzam aldyrdyk aýypmy dogry dälmi. Bajym. Şuny edip ýazýalarda gaharym gelýä meniň bärden durup. Aý dogan aý alla on dürli näme Abdylla kän düşündirip bilmedi. Men bir aýdaýyn saňa. Hemmäňize aýdýan. Şu wagt dördünji gezek aýdyşym şu täze gelenlerem diňlesin. Ýok men diňläp otyryn. Fotoraf ki goýlanyna biz şu ýaýynda biz bardyk şu Abdullaň ýaýynda biz bardyk o Türkmenistan tapmady ýyrtmady sögmedi diňe diýdi ki ine fotorafda çaga ýüzüni sallap dur diýdi onam bizem goşuldyk şoňa şu taýda ýa diýildi bäş manatdan toplan pulumyz ýüz müň dollar bolsada çagaň ýüzi salyk sebäbi ene mährini görmedik diýdik ömrümiz geçdi ýa diýildi bacym diýip şu hakynda o fotorafam bary Abdullaň özi çykarmady başga bir ýerden gelen fotorafy arkasynda görkezdi indi hä meselem bolup dur diýip oň ejesiniň çeçekdiginem bilenok bu kimdiginem tananok.
Kader maňa bak hele dogan ulumyň kiçimiň bilemokda seret o ýerde bara supriz paýlaýa tiktokda mana seniň diýe goýberen zatlaryňy gowuşdyrdyk diýip paýlaýa ýöne Abdullanyňam ýalňyşdyk ýeri biz hemmämizem bir türkmen bir birimiziň götümiziň açmagymyza geregi ýok o çagany çykarmagymyzam geregi ýok Abdulla Dogry dälmi?
Haýal dogan. Çykaryş geçenini etmesekmi? Adamlar görýämi iýnekli adam dälä bäş mündemde şu wagt heçeňňede men bolsam näme diýerin diýsene hawa çagam şu derejä ýetdi nädip ýurt biz diýip aglamaly ene bolany şony bara başgap düşünmeli dälmi. Tamamda kaderim bu ýerde maşgala dagap dur ony bilýäňmi onuň hudaý bar hudaý bar menem bara onuň gaýyny gaýyn apasy men özünden sorasaňam aýdar. Hudaý bar. Meniň doganlarym hemmesi aýaga galýar bilýäňmi? Näme üçin o zady edýär diýä. Neme doganjygym o taýda üýtgeşik zat ýok saňa da ötünç soraýas ýöne Men hemmesiniň lara ýorumlaryny okadym dogan. Hemmesiniň ýorumlaryny okadym. Häzirem okap gelýän. Çiçegiň bolup girene meniň gelinim.
Maşgalada hiç hili bara nemeligem ýok. Ýöne bu surat muny bara bulam-bujar etdi. Zaten bu gelnimiň ejesi näme paraliç geçirdi. Hudaý bar diýe ýatyr häzir. Eýle bir bara bu gyzynam gowy görýärdi, bu gelnimizem gowy görýärdi ejesi. Agtyklarynam gowy görýärdi. Näme üçin muny ýaly hemme Türkmenistanda hemme kim görmedik adam galmandyr-a. Oňa bara gyzyna sen dollarlar üstüne altyn üstüne ser peýdasy ýok ejesini bekledi ejesini ejesem bara bir iki aýlap öňünden supriz ýapjak ýaşyňa geljek diýip mäkäm eýdirýäler enedä ol ene ol ene soňam bara gelip bilemeýä etjeklerim bar goýjaklarym bar diýip ol sadaja puluny birikdirip barjak bolýa. Salam iyi ýaýynlar şu ýere baryp özüm etjek diýip bara hemme zatlaryny taýýarlap barýa belki munuň içinde meni tanaýanam bardyr men onuň gaýynapasy.

Düşüniňler-ä. Aýyp dälmi bu gazynjagaza? Düşüniň-ä. Munýa biziň biziň maşgalamyzda munýa zat bara aýyplyk bolup görenoga. Tamam gyz ol gyz ýaşly gitdi o çaga surat asdy. Ejesini bekledi beklentisi olmady. Ama senem öz türkmenimiz-ä. Käşgä-ti muny sen çykarmasaňty. Käşgä-ti o supriz bilen gitsedi.

Aýna arasynda Ýekejemyl bir aýda geleje Ýekejemyl Ýekejemyl Ýekejemyl.
Çaga öňe boşansa gowumy? Şony aýdyň Doganjygym Allajan sabyr bersin Oýejan hoş geldiň Allajan sabyr bersin bütin maşgalaňyza ýöne bir zat aýtjakda näme üçin bagyň kökünden tutanzokda ýokardaky alma ýapyşýaňyz men düşünemok. Senem düşüneňok bak men saňa aýdýan. Oýerjan dursana gülüm. Abdylla Abdylla men çykanym bolýa Abdylla meňe tohum tijim bir aýdaýyn saňa men şu alma düýbünden ýapyşaňyz ýokary ýapyşýaňyz şony başda başga biri çykardy

Serdarjan beýle beýle sizde şeýdiň prezident bu duruma düşüren biziň prezidentimiz bu gülkülere bu aglamalara olara hiç zat diýmeýäňiz tik togy ortara suratlary salmyşsyňyz wideolary goýmuşsyňyz gelip gelibem abdyllany günäkär goýmaň näme üçin goýýaňyz ozan çaga üzülýä biri oglan aýyň içinden ejesi çykmady diýip aglaýa ýene biriňiz etmäň onda öz araňyzda surpiliziňizi ediň tik toga näme ýükletýesiňiz ejesini iberseýdi

Sizleriň aýdym saz paýlaşan hiliň maşgalasy näme işiňiz bar jan doganlar. Teman kapataýyň indi. Ýok serediň menden başga müňlerçe adam bir biriniň suratyny paýlaşýarlar türkmenistanda bir bir adatdan daşary ýa bir gülkünç bir alkaş bolsada paýlaşýarlar gülkünç bir başga bir zat bolsada paýlaşýarlar ýa bir birini urup duranam bolsa paýlaşýarlar ýa bir Okuwçylyk nädip ýör görýäňizä paýlaşýarlar bir jymyt kaderim her dürli zatlar paýlaşylýar Ýöne biziň häzirki ýagdaýymyz bar-a, adatdan daşary ýagdaýda bir gynançly ýagdaý. Indi onam halkyň ünsi şoňa çekilýär. Adamlaryň hemmesiniň derdi şol. Hemmesiniň hemmesiniň derdi şo bolany üçinem her kim şoňa ünüs berýär. Eger-de indi biz şo derdimizi güzlejek bolsak, biz köpçülige çykmaly däl onda. Tiktoga çykmaly däl biz eger şon ýaly derdimizi gizlejek bolsak.

Endigi Sen neçe sebäbim ýeke jaman sen neçe ýeke jaman lebapdanmy sen? Menem lebapdan dogan. Hä lebapdan bolsaň biraz sorasam bolýamy näçe ýaşyňda gel neçe? Kyrk bäş ýaşymda. Kyrk bäş ýaş benden uly ekeniň. Bir ýeke jaman sorasam bolýamy aýyp görmeseň. Hawa näçe çagaňyz bar gel neçe? Üç çagam bar. Ýoldaşyňyz barmy?
Bar, ýanymda.
Ýa bä turkda işleýäňiz dämi? Hawa.
Hawa.
Hudaýjan janyňyz sag başyňyz dik bos Allajan ölmäň. Janyňyz sag bolsun Hudaýym diňe Hudaýdan dilegimdir. Ýöne ştaýda ýene ata işlemese. Hawa ştaý ýene ata işlemese bir kuruş bamaz anadar çagalar näme iýmeli? Hakyky gürrüň.
Bizem oýnamaga gelemiz ýok bak oglum öýlendirdim iki sany agtygym bar men şony sarylasym gelýär sarylyp bilemok tugyn. Bizem bir manat pul diýip geldik, bizigem etjek goýjaklarymyz bar. Ogul öýlendirmeli, okatmaly, hemme zat etmeli. Eger bizede Türkmenistanda şul işler böre gelmek olmazsa, o ýerde bir iş-güýjümiz bolsa, biz böre geljek ýa-da agtyklarymyza sarlyk, söýgi. Indi ýaňky şu wagt, senden bäri birnäçe bir Arkasynda bir hili gizlinräk görkezdim. Birje fotograf üçin bir topar goh gurluşsaýdy. Ýöne arkasyndan görkezip çykardy ol özi gizläp. Ana, şonuň üçin şuram goh gurluşsa, Ýekejanym, ýerde käşgä diýen kelime bar, bilýäňizmi? Ýekejanym, ony şeýdip görkezip çykardy we bu goh nirä gitdi? Şoň düýp nireden geldi fotograf? Olam nidany neçenem aýtdy boldy, başga ýerden aldym diýip otyr adam. Ýene muň üstüne gelip gygyrýarlar. Göz geçireni etme senden, janym dogum senden çykmasata, güler ýüzüň bir nurana ýüzüň bar eken-ä.

Geljegi barada men sizdir çagalaryňyz üçin näme pikir men eger Türkmenistanda bolsam bu pikirler puç. Hiç zat edip bilmeýän. Ama men bu ýerde elimden geldigiçe başym sag boldugyça hiç zatdan eksik etmejek bolup bu ýerde çagalarym üçin aýakda durýan. Aýal doganjygym, enejigim, daýzajygym. Buyurun.
Serediň biziň şol şu problemany düzetmek üçin biz diňe iki barmak dilimizi ulanmaly. Elimize işlänimiziň peýdasy ýok. Biz ýüz ýyllap işlesegem Gyzymyzy bagtly etsek, agtygymyzy bagtly edip bilmeris. Hawa. Ýagny gyzymyza şo puly, gazanan pulumyzy gyzymyza ýetirsek, agtygymyza ýetmez şo pul. Şonuň üçin biz iki barmak dilimizi ulanyp, baraşyp Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenmeli, gaýrat et, bize kömek et, biz şo ýerde işläp ýaşajak diýmeli. Bir borjumyz şol. Şonam ulanmana bize rugsat berenoklar. Ýöne biz Seni kim diňleýär, meni kim diňleýär, Abdylla? Rugsat bermeseler almaly gelneje. Daýzajan, almaly şony rugsat bermese. Iň bolmanda şu taýda türkmen halky sygynmajy olara goşamana başladylar. Şoň manysy näme? Han haýsyňyz aýdyp bilýäňiz? Sygynmajy olarak diýmek, han aýdyp beriň sygynmajy olarak baş urýaňyz kimlige? Sygynmajy diýmegiň manysy näme? Han biriňiz aýdyp beriň maňa. Sygynmajy, ýagny meniň öz ýurdumda maňa ýer ýok diýmek. Men ýok, ýurdakylara aýdýan. Men indi düýn guş taýda bir goşgy aýdyp geçdim, üç-dört topbak. O goşgyň içinde sögünjem ýok, gygyryjam ýok, ýamanlygam ýok. Hiç zat ýok, hiç zat. Bir ölen ýitenlerimizi bir ýatlap, bir mümkin bolsa ýatlap berelmi Abdylla? Bizem bar-a kaderim, bakaýla, meniňem iki sanjykly girýän ýaýynym bar. Türkmen lalesi bar. Men tanaýan oýam seni. Bajy, men tanaýan men. Hä, tanaýan bolsaň, e, biz, e, o ýere barýas, bizem mutly ýaýynda, kimsäniň gaýbatynam etmeýäs. Ýok, men E, bar-a ýaýyna öz Abdyllaň ýanyna aramyzda gelemde, hemme zat. Bajym, Abdyllaň ýanyna gelemde, men sögüp, gygyryp, ýa hiç zat diýmedim, bir ýöne, şu Bizde-de türkmenlerimize ýok, bagyşlap, iki bizde-de ýok. topajyk goşgy aýtdym, mony şol Türkmenistana ýetdi iki gün içinde. Utanýa diýme.
Biziň ullakan derdimiz bar arkamyzda. Ýöne şony gizläp otyrys bara. Gizläp otyrys. Olam islesek islemesek daşa urup dur. Çogup çykyp dur. Daşa urýa welin ine daşa uranam bu gezek siziň nesibäňize düşdi. Siziň derdiňiz daş urdy. Integem müňlerçe adamyň derdi çogup çykyp dur. Lebabyň halky. Bu gün bolmasa ertir daşa urýa. Lebabyň halky.
Daşoguzyň halky. Şu adam ölende näçe türkmenem ölende mizarlykda hemmämiz aglap oturdyk bilýänsiňiz. Goýmana ýer ýok mizarlykda türkmenler goýmana ýer ýok. Ärdogan almasa biz çöp atylmalymy. Musurmanlyk nirde galdy?
Şonuň üçin biz şu iki barmak dilimizi ulanmalyda. Hemmämiz bolup şu iki barmak dili ulansak, biziň bir çözülmeýän meselämiz ýok. Häzir siz gizläň, ana gizläň ana şo şo gyzjagazy gizläň, onsoň aý gelniňi gizläň, gyzjagazy gizläň, gelniňizi gizläň, ýöne bu gün bolmasa ertir şo dertler daşa urar, şo dertler biline. Diýmek isleýänim, siziňki bu bilinmese başgalaňky biliner, ýöne biliner şol. Şonuň üçin şony gizlemeli dälde, şony bir ýuwaşlyk bilen bir çözmege çalyşmaly. Näme ýa. Ony bak hemme zat çykalgasyz siz tik tokda diýýäňizda biz men kanallara gidýän oturýas göres şol bile ýalňyş siziň etmäňiz o ýerde bütin iç syryňyzy dökeňiz ýa-da çagalarymyz geçen iki täne aýal gepleşirdi mesela whatsapp bar imo bar orda guruň gurugyňyzy näme üçin tik tokda bütin özeliňizi aýdyşyňyz

Elimizi uzatmaly kömek etmeli. Ýa bäş aýda taşlap gaýtdy, bäş aýlyk bäbekdi çagam, indi bäş ýaşady diýen aýal-gyzlarymyz bar öz aralarynda. Şony derdini sadece biri bilen gepleşirken aýdyp otyrlar şolara. Şony duýmaly. Birisi birisi duýmaly. Şo çagalaryň göz ýaşy, ejeleriň göz ýaşy.
Kim nan tapmaz iýmäne, kim don tapmaz geýmäne, kim ýer tapmaz goýmana şo döwrem geldi şu gaz. Ýok köp adam bar ýurt daşyndaky watandaşlarymyz köpüsi Şeý öz durmuşyny unutmak üçin, öz çagalaryny unutmak üçin, aýalyny unutmak üçin başga ýollara. Gara, ýaňam geldiň sen, gara. Aýdyber Nura.
Ýurtda şu wagt hemme zat tersine gidip dur. Nähili tersine gidip dur? Dürs adam bir ýerik işe girýär, Gel mende dürs ýaşajak, dürs işlejek, halal zähmet etjek diýýär welin, şony sygdyranoklar. E, Türkmenistanda häzir bir giden adamlar korrupsiýanyň içinde otyrka ýok men korrupsiýa etjekgäl diýseň seni sygdyrmaýarlar. Hemme zat tersine gidip dur dogry dämi ýa-da mekdepde mekdepde mugallym Abdylla aýra aýda gaýrat et bir mutçuk. Ha. Ýörite prowosirle dedi otyr senem saklap otyrsyň da bara. Bolmady geplesin onda men çykaýyn bara. Ýoý, bahar tutuň gel. Ýol bir zat aýtjakdan däl la ýol maksat başga biriniň sözüni kesip ünsi başga zada sowmak. Seret Onuň ýa mekdepden bir mollum bar, çaga şo okuwçy bilen birewir gyzyklanýar diýeli, gaty erbet ünsli, şoň ösmegi üçin, bilim almagy üçin diýeli. Şony beýleki ýalta mollumlar şoňa sygdyrmaýar şon ýaly mollumy. Çünki tutuş tersine gidip dur-da hemme zat. Indi sen gelýäň-de, şular ýaly adamlaryň arasynda Sanaýmaljak adam bolup, käbir hakykatlary aýtjak bolýaňda, elbetde, senden beter ýigrenji adam bolmaz, Abdylla. Biz ýaly adamlardan bizden beter ýigrenji adam bolmaz, çünki tutuş hemme zat durşuna tersine. We taryhda-da Allatagalla bir adamlygyna-da seretmändir, millionlygyna-da seretmändir. Tutuş kowumam heläk edipdir, gerek bolsa. Sanyna seretmändir, şoň sany şu tutuş bäş ýüz müň adammy, bir million adam tersine barýar-ow diýip, Bir sanak pygamber şolaryň barysyna garşy göreşýärem bolsa, pygamberi halas edipdir-de, beýlekileri heläk edipdir. Şonuň üçin wara, durýan tarapyňyza serediň adamlar, birinji bilen size aýtjak zadym, tarapyňyz siziň ertirki gün nähili ýagdaýda hasaba çekiljekdigiňiziň subutnamasy bolup durýar. Haýsy tarapda dursaňyz, tagam iki sany tarap bar, bir zalymyň tarapy bar, biram zalyma garşy göreşýän tarap bar, başga tarap ýok munda. Aý men, men goşulamok, aý men ortada, aý men Sizede goşulamok, oňada on ýaly ortasy ýok bu zadyň. Ýa sen garşy tarapda dursuň, ýa-da sen zalymyň tarapynda dursuň. Boldy. Şoň üçin ýaňam men öz kanalymda-da paýlaşdym şo wideony. Bela-beter gelen wagtam, immnno şu zalymyň tarapynda durýan adamlaram şo belaň özi tapýar. Şu Kurhanda-da geçýär-de, neme aýatlar bilen, subutnamasy bilen. Kurhanda geçýän zat, şol Lut kawumyny heläk etmek üçin daş ýagdyrýar we şu daşlaryň üstünde haýsy daşyň diýe, kime gitjegi öňünden ýazylgy ýagdaýda gidýär. Şol düşündirilýär Kurhanda. Tak şto, siz pikir etmäň, o adamlar, Aý, meni görýän däldir, aý, men hiç zat etmedim-ä, men dymyp durdum-a diýmek bilen, hawa, aý, maňa degmeýän ýylan müň ýyl ýaşasyn diýmek bilen gyrada durmaýaňyz, bara, hijiňizem, özem Şo Lut pygamberiň aýalam daže şolam heläk bolýar. Çünki Lut pygamberiň aýaly şo taýda şo döwürde erkek erkege aýal aýala erbet neme jynsy gatnaşyklar gaty erbet azgynçylyklar bolýar. Şoň esasynda-da aýaly şo üç sany perişde gelende beýleki adamlara ýetirýär. Ine siziň isleýän zadyňyz geldi diýip. Üç sany görmegeý ýigit bolup gelýär o perişdelerem. We şondan soň Lut aleýhyssalamyň aýalam daşda seret pygamberiň aýaly şolam heläk bolanlaň arasynda galýar. Sen özüňi bara diňe eden işiň hereketiň bilen diňe özüňe özüňe jogap ber bilýänsiň şony ýatdan çykarma. A gelen bolup a aý arkamda arkadag bar ýa pyläni bar pyspydan tapawudy ýok adamlar gabra gireňizde ýeke girýäňiz we ýeke hasap berýäňiz bara. Dogry.
Şoň üçin aýtjak zadym, gaýrat ediň, tarapyňyzy ýaman gowy seçiň. Biziňem aýdýan zadymyz ýamanlygyna däl, zalymlara garşy ýurduň içinde-de bolup durmy zalymlyk? Hawa, ýurt derejesinde zalymlyk bolup dur, nähili bolup dur? Korrupsiýa bar hemme ýerde. Sen git, şu erkegiň bar bolsa, ýekeje erkegiň bar bolsa, git, men şu edara işe girjek we halal zähmet bilen işlejek diýibilýäniňiz bar bolsa aýdyň, ýurduň içinde. Men şu edaraň içinde ýekeje özüm halal zähmet bilen işlejek diýiň, seni şu taýdaky edaraň içindäki beýleki işgärler seni ýigrenmese, seni bir zat edip seň aýagyňy gaýdyrmasalar zat bolmadygyň. Aýaňdan Dogry dämi?
asylýarlar. Seni seni aýaňdan asylyşyp seni sen dürs adam Hawa. bolanyň üçin seni Sen seni biraz grafik ýyga gal hemen çekmeýärler. salla aýaňdan sallanýarlar eý. Hah. Dogry. Hemme hemme tarapdan şeýle. Adalat diýseňem şeýle. Satlyk dur hemme zat. Puluny töleýäň alýaň. Tapawudy ýok. Bulary bu şunly zalymlygyň aňňar baş derejesi bolup dur. Şoň üçinem Allah Tagala bize duýduryş hökmünde sil, tozan, o, şemal, tupan, duýduryş bu intä. Bir zadyň nusgasy, has beteriniň nusgasyny iberýär size duýduryş. Düşünseňiz-ä düşünersiňiz watandaşlar. Dorymy aýdaýyn, men siziň ýamanlygyňyzy aýdamok. Men pygamberem däl, estagfurullah. Menem bir siz ýaly günäkär bir adam. Ýöne men bir zada wagtynda göz ýetirdim. Distwitelno, şo ýurtda dürüst, halal adam bolup ýaşamagyň kynlygyna gaty ir göz ýetirdim men şo zada. Şonuň üçinem howwa, Abdulla senem bara kän Türkmenistana garşy gitme. Dogan senem o ýerde neme diýendir. Wiý, düşündim, düşündim diýipdiň, soňra bu nädip aýtdy? Ýog-eý, geregi ýok. Ol şu bara aňarap, seniň ogul-gyzyň bardyr, eneň-ataň bardyr. Eşdip ýörs-ä, eşdip ýörs. Ýok men gepiniň terse çevirip aýdaty näder sen. Bajym ikimize brat bolmasyn iki muştat öläýsek bara biz diňe kilo sütden çykýas. Ýok aýal da bar. Şu başdakynam bize muştat üçin bermedi şolara huda huda. Diňlemeýäler şondam Abdullajan özüň bu ýerde gara bitiläň galýa. Aýal dogan meni diňleme sen menem diňleme onam diňleme meniň näme boljagymy bilenem onam pikir etme ýöne sen öz durmuşyňy düzedä Ýöne garaşymyza maglaýmyz aklyly görersde. Iki barmak diliň bara. Şu iki barmak diliňi ulanmaly. Şoňa kän zat gerek däl. O o köp adam özüni aldap gezip ýör. Özüni aldap, Aý, eýdýärler, aý, beýdýärler, eger-de men çykyp ýaramok diýsem, Eger-de men ýaramok diýsem, meň çagamyň ýanyna barasym gelýär diýseň, maňa aýlyk beriň diýseň, seni tutup öldürýärler. Aý, oýle, aý, beýle, hemme zady, hemme zatdan geçdik, hol şul, şu iki barmak dili ulanmajak bolup, şo hakyny talap etmejek bolup. Neme, Kadyr, indi saňa diýerler, ýatymyşlyk. Neme Aýgül bajym o çagaň widasyny widosyny awtorda paýlaşmady widosy ýok menden wido soraýada widosy ýok diňe fotoraf kiçi fotoram şu çaga ýüz salyk diýip bir bir barmak bilen görkezdiler gyz muny ulandyp ýöne dünýä dag etdiler gyz muny şu ýaýynlap oturanda ýaýpalaňaçlara zat diýen ýokdy bu kiçi gyz tapsyrly baýararly gyz. Her kimiň derdi da, kaderem. Her kimiň derdi bolany üçin her kimiň ýüregine degýä da. Hawa dogan garaşyk geldiňmi hany gel hany näme diýjek bolýaň? Sögjekmi gygyrjakmy diňleýäs seni.
Ýa söýjekkä. Hä, näme onda? Kaderim, eşidýäňmi meni? Hawa, eşidýän seni. Sen Türkmenistandan gaýdyňda näme diýip gaýtdyň?
Meýdiň diýip gaýtdym. Ýo, diňle-de, näme indi çykarjak bolýaňmy sög, diňle-de meni. Näme diýip gaýtdyň diýip gürleýäň şuwagt gürrüňde.

Pedagog bolansoň birazjygam şol ugurda bilimi bolansoň görýäňizmi atak edişini. Ýaňy maňa biri näme diýýär bilýäňmi Kaderim, awentura diýilýän hasap, Kaderimiň diýýär adyny nomuryny berseň diýýär on müň dollar berjek diýip ýazýar ýaňy liçkama. Meniň dükanymda pul pul geçenok diýdim seňa näme gerek diýdim jogap bermedi. Kim meň nomurymy soraýa men aýdyp bereýin şu taýdan kime gerek. Ýok hiç kimede berme hiç kimede berme ýöne diýjek bolýanym ýaňkyňam gelmeginiň saňa atak etmeginiň sebäbi Şular ýaly ildeşlerimiz goşulyp ýa ýenesse şolaryň goşulmagyny isläňoklar. Ana, görýäňmi, şeýtanlara hyzmat edýän zalymlar Iblisiň şeýtanlary-da bular. Iblis atasy, bularam şeýtanlary, gullukçylary. Ine, bularam gelip, özleriniň şu wagtky düzeniniň bozulmagyny isläňok. Çünki halkyň Bulara enşalla filosofimiz-ä-de garaşyp otyr, az galdy. Hä.
Dili çeper bolsaň, şon ýaly tüweleme bahaň ýuwaş-ýuwaş galýar kaderiň. Alla Alla mundanam beter bahaň galyrsyn. Beýgeltsin gymmatyňy. Ýok, Nury men düýn hurýt küşgäp diýmedim. Bir ştaý diýkä jaň. Nury, bir iki topajyk, müş topajyk goşgaýdyk gecik gitdim. Men üýt küşgäp diýmedim. Olam ýazyljak köp ýazylmady. Mizarlaryna gitdim, şu taýda Kiliosk mizarlygyna baramda ýatanlary görüp ýüregim awap, bir üç-dört topbak boýy agzyma geldi. Öý, men özüm tanys mollum bolýn, agzyma geldi, aýdyp goýberdim. Indi şonam, şoň üçinem ine şeýdip, oba indi şoň ýalak bolupdyrlar. Men bärde nemede oturman, kakam polis emekli, öýe barypdyrlar. O taýda goşgyň içinde ýa üýtgeşik zat ýazylanok, satylanok, ýa üýtgeşik zat ýok. Indi men iki topbagyny aýdyp bereýin, wagt berseňiz şu taýda. Ikide topbak. Wepasy bolmadyk eýpany dünýe. Siz gör bizi näçe türkmenemden aýyrdyň Jepasy bolmadyk eý kapyr dünýe Janköýerim söýgetlemden aýyrdyň Ýaňy ýetdi ýaşyňyz on nokgyz kyrk dokgyz Açylmadyk ter gülüňsiz gunçasy Sepi-seýran boldy ýad ellerde ýüpek parçasy Al ýaşyl öwsüp toýa geljek türkmenemden aýyrdyň Ak süýt berip emdiren. Ýagty dünýä indiren. Balam diýip, pudy bilen zaryn-zaryn diňdiren, Käbäm diýen, mähriban türkmen gelnemden aýyrdyň. Ekläp-saklap, gazanjyna iýdiren. Balam diýip, söýgütlerini söýdüren. Çagalar üçin nirlerde gül ömrüni köýdüren, Kyblamyz diýen, mähriban, gurt-jitlemden aýyrldym. Şum ajyr seni bizden gaňryp alanda, Türkmen ojagyma nazar salanda, Mähribanlarym baýyn aglap galanda, Jigerbendi balasyndan aýyrdyň. Bu dünýeden doýan barmy adamzat, Ýalaňaç dünýä gelip ýalaňaç gidýändir bibat. Kimseler gidip otyr baky tümlüge, Kimseler gelip otyr ýalançy dünýä. Türkmen aga terpegiň göýgodyňam sen, Muhammediň nesli biz, nazarkylar sen. Beýik Biribarym hakdyr nazarym, Allah pena asynda aman saklasyn musulman halkymy. Amin amin inşallah inşallah dogan sesiňize saglyk Allah ýalkasyn. Sesiňize saglyk.
Menem aglamajak bolup zor daýanýan da indi. Ýürek ýürekden çykýan sözler görýäňiz dämi watandaşlar. Bular ýaly ýürekden Türkmenistanda goşgy aýdýanam ýokdur üns berip görüň ýekeje Gurbangula düzlen goşgulaň haýsysy ýürekden aýdylýandyr öýdýän. Ine ýürekden aýdylsa nähili täsir edýä hemmäňize. Alla ýalkasyn dogan. Alla ýalkasyn Kaderim. Her kim ine indi şy aýal dogandan Türkmenistanyň hökümeti gorkýada şe ýürekden ýaşaýany üçin, ýürekden gürleýäni üçin, ýürekden öz watandaşlaryny söýýäni üçin Türkmenistanyň hökümeti kaderinden gorkýar.
Özümizden gorkymzok, özümizi ölmede taýyn biz. Ýöne çag gelejekki çagalamyz bar. Özümiz stend okap nähili mugallym bolanam bolsak, doktor bolanam bolsak, milisa bolanam bolsak, nämede bolsa şu taýda biz ýakamyz açyk gezsegem, nämede bolsa Elimizde trýapka alyp, biz ejenimiziň, kakamyzyň götüni süpürmedik aýybam bolsa, biziň çagalarymyz hem indi şony dowam edip yzymyzdan gelmeli şular. Biz on dokuz ýaşymyza ýetsegem kyrk ýaşa gelýäs. Ömrümiz geçdi. Biz azajygam bolsa öňňe seretmeli, öňňe arkaňa däl, arka bitdi, öňňe seretmeli. Şularyň gelejegi hakynda türkmen gelin-gyzlarynda kän seslenýän men, men ýurt hakynda zat diýemok, göbekganyň daman ýeridir ýöne gelejekki öňňe bakmaly, öňňe. Köwşüň burnuna bak diýerler-ä öňňe bakmaly. Bularyň gelejegi nähili boljak? Bular nägilek bor. Biz äni köpi gördük. Etkide nämede bolsa ýaşaýşy gördük. Biziň çagalarymyz näme gördi? Weňk. Weňk. Olar näme gördi?
Näçe bir adamlaryň durmuşy bozuldy. Näçe bir adamlaryň. Sebäbi göze görnüp dur-a. Meselem, aýaly içerde bäş ýyllap garaşsa, äri daşarda bäş ýyllap işlese, Hökman ikilik edaýmaly. Hökman eger bir bilmedim bir üýtgeşik bir beden bolmasaň ikilik edýäň sebäbi ol adam. Bagşylaň awazym biraz açyk. Adamda bir e, neme ö şey kadym döwürlerde de şunday ýaly zulmy etmediler bize. Şunday ýaly e, meselem kadym döwürlerde ata babalarymyz hemişe e, Gorkup ýatyp turupdyr-da, birden gije duşmany gelaýmasyn diýip. Ýöne şolar öz çagasynyň ýanynda, öz gelniniň ýanynda, öz maşgalasynyň ýanynda ýatyp durupdyr. Şolar gije gelip duşman bile uruşmalam bolsa, barybir şolar bir gün ýaşasa-da öz maşgalasynyň ýanynda ýaşap. Ýok intäk bular bara awtorlar entek izip bolsa şu wagt sygynmajy olara kimlige baş urýarlar olam indi kapalyp başlaryny täzeltdi kimlik berenoklar ýa türkmen ýara gidip başla däýýäm indi bujagaşam gidýä aňryk barsynlar onsoň aňyrdan bärik nirä gitjekka näme satjaklarka çemçeläp ýylanlaryny çaňaklap döküp başlalara. Kaderim Häzir bu taýda mana men çene türki izleýän bularyň türkiýanyň häzir türkiýe ýene suriýeliler gagyşdyryp eki suriýeliler bilen Bir zatlar boljak bolup ýaty. Ýene-de bize sykyşdyrmaýa ýakalamaýa dewam etjekler. Daha beter boljak ýene günümiz ortalykda. Sebäbi häzir ýene Türkiýe garyşyp ýaty. Türk baýraklary ýakylyp ýaty. Kaýseride suriýalylaryň öýli nämeleri ýakylyp ýaty iş ýerleri. Bara beter bize sykyşdyrjaklar. Ýöre harpy alsana şu taýda biri baýnak burun sokuşly erre harpy ýokarakdan.
Şol ýaly her bir howpdan gorkup ýaşasaň, onda biz ýaşap bilmeýäs. Onda biz nähili bir hyýal dünýäsinde ýaşaýmasak, hakyky durmuş bile ýaşap bilmeýäs häzirki wagtda. Biz oňa

Janawar ol janawar. Şo de gorkýar da, kölegesinden gorkup gelýär. Aýal bolup sen gürläp otyrsyň, sen aýal bolup olary gorkup otyrsyň. Heleý köýnekli diýme ýaly, kemsitme bizi. Oý apa, seret, ol bara hökümediň işgäri, şo ýok edilýär. Özüňe hoş geldi. Ýaňy diýip ýazýan bolsa, şo hökümediň işgäri. Ýa görmeýärmisoň, maňa o Maksat diýdi, Jemşidi diýdi, görmediňmi? Meniň gyzym, gyzym bilen tehdit etdiler, gelip, meniň suratlarymy ýaýradylar, Zakirjan barty, meni nähili etdiler?

Firýuza gowumy?
Aýdýan gowa.
Aýdyber ne bolýan zatlar bar. Fikriň bar. Indi biz Türkmenistanda işläp ýaşamaly dämi? Hemişe ýurt daşynda gezmelimi? Bu barada aýdyp bersene sen. Näme üçin aýtýaň ki ony? Abdulla üns berdiňiz ýaňky ýutub ýutubda-da ýaňky tiktokda-da çykyp ýet aňyrda Türkmenistanda köp adam şo basyp otyrlar ýaňky Näme bir edaraň başlyklarymy kän bir neme etmedim-de.
A bu gapydan basyp aňka aňk gapydan çykarýanlarymy? Hä şolar ýalak-da. Men aýtsam şolar näme edende-de şo öz aýlyklary bilen şu taýda gün görüp bolmaýar şo ogurlyk etmese-de. Hawa.
E, bulan ömri yokly. Ömri yok. Ya hiç zada garan oklar, mekdepler öz kisesinden kraskazyny. Biz tarafyn hastaneler, bolnisalar da asyrlyk asyrlyk çüyrep yatidi. Çüyrep yere girip giden aynalar yerin yanında du.
Näme biz namus edemzokmy gelnejek? Nähili owadan owadan jare gökezip aýallar gaty ýaryp paýlaşyp doly seçip aýlanyp ýöre biz näme näçe ýerde göt süpürip geýdip bilemzoga biz. Ýa utanyňlar ýa bir siz madem biz şunýana baý ýurt akylly biziň ýa halka daşary ýurtda gan aglabyty üç günden bäri aýdym edil u paşa döwrüni getirdi üç gündür aýdym saz edip dur oty
hiç zat ýok tabyn garaşsyzlyk baýramymyz bolsun bir zat bolsun getirsin aýdym sazyny ýok öz halk daşarda aglap otyr birisi ejesiniň ölümini çagajyk bak gelýä çagam suratyny paýlaşmaly däl eken diýip aglaýa maşgala tozy diýip Hat onuň hiç. Men ynanmadym ama Alla kömek etsin men ynanmadym. Dogry.
Hiç yok şony görme şony.
Yaşayşyny görsem şu dünyede adalat şo bolsa şu dünyanın tap bir nemesini aytdyrmayın diýdirýär-dä kebap.
Ýok, watandaşlar, bizde bar şu zatlary düzetmek üçin ýekeje bir şu dilimiz bilen gürlemek gerek. Ýöne bir derdimizi aýtmaly, gürlemeli, bir haýyş etmeli, ýalbarmaly, näme etmeli bolsa etmeli-de, şu Türkmenistana gidip şo ýerde ýaşap iş etmeli.
Abdylla gelip aýdanok-a, geliň, eliňize ýarag alyň, söýüşe baryp kawga çykaralym, Gelin goşulyň diýme iş iş soraly hakymyz soraly bizi çagalarymyzdan aýry düşürmesin diýe prezident Aýgül Aýgül aýdyldy saňa ýaňy ýene gaýtalap oturmaýynda.
Şonuň üçin watandaşlar biz iki barmak dilimizi ulanmalyň biz gizlenip ýaşap bilmeris. Ine men şo gyzyň suratyny ýa paýlaşdym diýip ýene gahar edip otyrsyňyz. Sen paýlaşmadyň bar sanda bir kiçikde görkezdiňiz ol ýaşyny görem etişmedik biz erem. Özleri paýlaşmasyn maşgala ol ýene maşgalada batyr. Gizlenip ýaşaň onda gizlenip ýaşaň ýok oý opa paýlaşmaly a öz derdiňi paýlaşmaly derdiňi paýlaşmasaň çözüp bolmaýa derdi. Ýa şonýanak wideolarda bara nähili gargyşlar bar sen biz o şonýa wideolary gidip ejesiniň gargyşlar bar. Onýa videolar aýyr. Men obyçnyý bir bir maşgalanyň Işte Diotina Türkiýeden baryp aglaşýalara ýa-da çagalaryny gujaklap aglaşýalara şonuň aşagyndagy şu duruma düşürenler ölsün şu duruma günäkär bolanlar diýip gargyşlar bar ýaly gargyşlar. Ýok.
Şony. Amma prezidentiň suratynyň altynda geçen üç ýüz näçe ýörüm bar eger iki sany san siz üç ýüz üç ýüzi öweneý meniň owadan prezidentim ana biziňki. Edibitjeler owadanlygyny. Edibitjeler edip.

Eý Allah.
Aý masgara aglap goýber aýtdyryna bir ýyly. Samsyk menem bar aýt bagyşla görýin görýin. Otam dol. Ýok ýok berekella gadyrym. Men aglajak bolup otyryn. Men ine ýüregim agrap durynda o Nýazada aýdandan soň. Ýöne men indi aglamajak bolup mert bolup durup duryn da eger ka adam aglasa bolmaz. Umuman sen baraýda Abdylla Türkmenistana. Men baranymda bir problema çözülýärmi? Hiç şeý ine, seniň ejeň ýaly aýal doganyň, seniň çagaň ýaly adamlaryň problemasy çözülýärmi men Türkmenistana baramda? Ýaram Çözülýän bolsa men barjak. Çözülýän bolsa men barjak şo ýere. Ýöne çözülmeýär. Sebäbi men ýaly adamlar Türkmenistanyň içinde-de bar. Şolaňam problemasyny çözenoklar. Şolaram diňe gürleýärler men ýaly. Ýöne çözmeýärler-de, gynansak-da. Ýöne biz indi köpçülik bolup ýüzlensek, Çözerler elbetde. Şonuň üçin gürlemeli, iki barmak diliňi ulanmaly.
Ýan goşgy aýdyp berdi, aý borly aglaýana, bir ýelek bolýana. Seniň azrak wagtyň galdy, şony aýdýan. Günäm aýdýan. Köpräk seniň wagtyň. Seniň wagtyň menden köpräk. Meselem, bir ýyl, iki ýyl. Şu adamlaryň derdi bişişip, şu adamlar özünden geçýänçä. Ýagny Hoş geldiň bacym.
Şu gün Mergengulyň bir wideosy denk geldi. Aglap çagajyklaryny görüp her gün aglaýan. Birler ýazan git gel, ana ony aýt bu gitse Türkmenistana yzyny ibermeýär muny. Näçe ýorumlar bar. Hiç kime näçe gülüp oýnabersinler. Hemmäniň içi hemmämiz bir.